Chairman leh Pengkhawr Zawng kan PWD Minister Van Lo Hlana te leh ka MLA puite, Official helai project atana tangkai tak tak te party lama kan thawhpui te Mizoram leh Manipur lam atanga helai hmuna lo kal te leh kan council member helai min bialtu upa Lalhunchhunga te Zavaiin chibai ka bu ka che u. Siling tipaimuk kawng hi tun hma chuan Border Road Organisation, BRO, enkawl a ni a, Tuivai luia lei hmasa ber pawh kha BRO in an dawn inkhah pawh kha Bailey Bridge tho a ni a. Mahse kum sang Khazakuar sawmkua Tuilianin a la a, hemi hnu hian Mizoram PWD kutah hman a ni a. Zoram PWD hian kum sangkhat kua sawmkua pahnih khan a lei innghahna abatment siam tha chuang lovin Bailey Bridge a dawh tha leh a, vanduai thlak takin he Bailey Bridge pawh hi kum sangkhat kua sawmkua pasarih Tuilianin Kan fiat tawng khan a la leh ta a ni. Gumsa ka zakual sawmpua pasarih a a chian hma zawng kha chuan he kawngpui hi Mizoram leh Manipur inkalpawhna kawng pawimawh ber a ni thin a, Interstate Bus te pawh tlantir a lo ni tawh thin a ni. A pawimawh em avangin leido tha leh tur hian PWD chuan hma an la leh ta a. Tui lian in a lak mai tawh loh nan Mizoram lam leh Manipur lama lei do tu Abatmen chu kum sang ka zakua sawmkua pakua khan mi tar ruk lai in an ti sang a. Hma an lak mek lai hian Selling to Tipaimuk road hi National Highway za leh sawm nga atana puan a ni ta ni. Zoram PWD in la enkawl zui zel mah se National Highway a nih tak avangin Mizoram sawrkar chuan Ministry of Road Transport and Highways ah lei doh thatna tur pawisa a dil a. Hun engemaw chen sanction hi a hmu mai lo va, kum sang hnih sawm pakua khan Bailey Bridge dohna tur cheng vai belchhe riat leh nuaih sawm paruk sanction an rawn pe ta a ni. Doh tur a hma a an lak mek laiin, Eh dawh tur a hma an lak mek laiin mawt vek hian circular thar rawn ti chhuakin National Highway ah chuan Permanent Bridge double lane ngei dawh tur a ni an rawn ti leh ta a. Bailey Bridge tura pawisa an rawn sangsawn tawh sa pawh chu an hnuk kir leh ta a ni. National Highway Zarsonga Double Lane a siam tur Detailed Project Report hi Arki Techno Consultant Private Limited ten an thawk a, annih hi Regional Office, Ministry of Road Transport and Highways, Guwahati kal tlang erawh an ni. Mizoram sorkarin kan nawr rengmah a an chemuang angreng hle a. Tunah hian an accuisation ti tan turin hma an la vel mek niin an sawi. Tuivai leh Tuivai lei DPR pawh hi anmahni tho hian an siam a, draft DPR an submit tawh a, siamthat ngai engemaw zat awm avangin consultant ten an buaipui mek a ni awm e. Tuna ka sawi hi a lei permanent tur a kha ni a. Kawng hi ti hian a kal tlang ang a, khulai deuh thlang deuhah khuan an rawn dawh dawn a ni, a lei tak tak tur a chu. Chu chu an muang em em mai a, ama erawh chu kan sawrkar nu hian he lai tak hi chu inhrilh fakna pawh hi a lo la awm chiah lo a, Delhi-a kan zin te pawhin vawi khat mah kan la sawi ngai lo a ni zep, inah khe maw chuvang chuan Hemi kan lei hi eh engcheng nge a dawl dawn kan hre lova, a rang thei ang bera a lei tak tak tur hi lai a lui thlang deuha a daw vat vat tur hian sorkar in hma kan lak a ngai a, Delhi lamah pawh hei hi chu kan bawhzui tur kan ngaih pawimawh tur te zingah kan lo neih tawh dawn a ni. Kan hriat thuh angin tlem lai deuh atang khan Manipur a kan unau ten harsatna an tawk a, hlimna zawngin Mizoramah mi tam tak an rawn phei a, mipui mamawh bungrua pawh Mizoram kaltlang a lak luh lak luh vek a lo ni ta a, buhfai thlengin a lo ni ta a ni. Imphal Airport leh Hospital te an va hmang thei tawh si lova, Lengpui Airport te, Aizawl lama Hospital te chu an pan theih hnai vai an ni ta a. Mamawh engkim Mizoram lam atanga lak luh vek a tul a, chuti laiin Sinzawl lam kawng chauh khi kum tluana kan hman theih awm chun a ni bawk si a. He lei siam that hi a lo tul ta hle mai a ni. A bik takin Kherzawl District mipuite tan chuan he kawng hi Economic Road Lifeline a tling ang. Chief Minister ka nih hnua Manipur lam unauten min rawn hmu apiangin tuivai leidawh tur hian min ngen deuh zel a ni. Chutiang taka pawimawh ni avang chuan Ministry of Road, Transport and Highways lamin Permanent-a dawh tumin muang fan raihin hma an la mek tih hre chungin sum leh pai seng lutuk lova Mizoram chhunga kan Bailey Bridge pat hlui te vawm khawma hun engemaw chen atana hman thei tur Bailey Bridge dawh kan rilruk ta a ni. Nikum sanghnih leh sawmhnih pali March thla a Assembly Session ah khan kan PWD Minister zawng tak Pu Van Lalhona chuan Tuivai luia Bailey Bridge dawh kai a nih tur thu hi a puang a, mau pawh lak zui nghal a ni. Hemi tih lai leh a hma lam leh a nu hian Pu Lalmuanpui Phunte hian ngaihpawimawh berah a nei a, a min hrilh sek. Reng mai ni eh a ni vang hi eh a ni bulpui em em a ni. Nangmah ni ai hian a nghak hlel zawk lo tih mai turin leh bik eh helai bialah hian din a tum a ni awm maw te ka ti deuh rum rum a. Tichuan hna an thaw tan lai vel ni kum mei ni kuah khan keimah ngeiin a hmun hi ka rawn trawh a, a lui kuang a zau si a. Pa hlui hmang a han dawh ngawt mai chu a him in a tlo dawn lo va hriat a ni a, hmanraw thar hmang a dawh zawk turin PWD engineer te ka hrilh ta ni. A tuk May ni sawm sang hnih sawmhnih pali khan an sum mamawh cheng nuaih zang a kan sanction zui nghal a ni. Keini chuan. Tender tih vel chhang tuam lo tih vel kha kan short cut a, kan dawh tawp mai ni. Tin, helaia Bible senga helai ka lo kal khan kan Engineer te khan Mizorama Bailey Bridge sei ber tur a ni si a, man hmanraw hlui hma kan dawh chuan accident te lo awm palh se kan mawhphurh a lian lutuk dawn. A thar hi chu ni thei se kan duh mang e aw an ti a, khatiang nana na chu tiin a hmu dah khan zangin mamawng kan ti ang sawi a kan ti dawn nia kan ti a, ka hawn thlak tlaiah kan hotu te ka hrilh nghal a, a tukah kan sanction nghal a ni. Khati lai kha kan ngaithlak tawh ang khan MP campaign lai a ni a, khatiang lam sawi kha. Eh, awi a ni lo a, min hek leh mai awm ang aw kha ka ti deuh a, mahse lungin tan huam khan ka sawi ve pawp mai ni. Na manmawhthlak bik leh pawimawh bik a kan ngaih avangin chak takin kan bawh zui a, kum khat pawh a rawn hmain an dawh zauh a, tun thla a ni hnih khan uluk takin an en chin a, tha takah tha tawk kan ngai a. Vawilah lei hmasa a chhiat atang kum sawmhnih pariat hnaah kalphung thar mipui sorkar chuan kan lo lohkai leh ta a ni. Kawngpui tha pahnih kan lo neih dawn ta hi thawveng huai mai he lei chhawr phak mipuite ka lawmpui a, kan PWD engineer te thawhrimna leh inpeknah ka lawm hle a ni. Kan engineer te hi an thawk rim tak meuh meuh a, hna pawh an thawk chak a ni. Hun rei lo te chungin an han zawm mai a, a dik chiah chuan hmanrua kha he lam atanga lak ka ngai si a, khutah lung a kar kai chuah a, ral leh lam atanga rawn dawh phei ngai bawk si a, hau tak viau a ni. Chutiang chu a ni a, kan lawng lah kha tuilian in a la daih mai bawk si a, tichuan lawngah pawh khan kan buai kan buai a, tiang kha a ni a. Tin, helai chhehvel a awm a tawn tawnin Manipur lam a nia maw, Mizoram lam a nia maw, mipuite leh hruaitute inchungah kal lawm tak meuh a ni. Inthei ang tawk tha in thawh ve a, tha zabi in thawh a ni. Tin, thawktute in kan a, tuite in pe a, ei tur te in pe a, in tur te in pe a, sa te pawh in zuk pe thin tih kan hria a, Chuvang chuan a thawktute tan pawh khan a phur awm a ni. Khati khawpa he laia mipuite in phur avang khan kan engineer te pawh an hahdam sawk sawk a, an thawk chak sawk mi te pawhin ka hria a ni. Ei leh bar lama chauh ni lovin zirna leh hriselna kawngah te, kan in unauhna leh in hriat pawhna kawngah te, Kohhran leh Khawtlang rawngbawlna lam thlengin kan tangkai pui dawn a ni. Chu kan ngaithlak tak ang khan emotionally, politically leh eng nge ni physically a kawng en kim a tihsa leh thinlung a kan inpawhna tur siamtu tur a ni e lei hi. Ministry of Road Transport Highway in lei tha zawk an la doh kai dawn tih fer ang chunga kan unau harsatna tuar mek te tanpui duhna avanga kan doh kai a nih avang hian in pumkhatna lei Unity Bridge tih te pawhin kan han ko a ni a, sign board te pawh kan han tar hial a. A then khan tun hma Mizo Union hun laia he laia party pakhata ral lehlam te nen lungrual taka kan awm ho lai fer angin, Union Bridge i ti ang in ti a, ah, Union tih leh Unity tih kha chu thil thu hmun ah ngai ila kan duh ang deuh chuan, ah, eh, Union Unity Bridge te pawh kan ti ngai mai lo. A then khan Grace Bridge te kan ti a, ah, Unity Grace Bridge te pawh kan ti mai ila, ah, tichuan in hming hi chu a rei a rei a, Koh dan bik mipui nawl heng kan neih hun a lo awm mai a, a hming put hun a lo nei mai thin a ni. Bailey Bridge te hi temporary bridge tih i sawi dawl zawh chin nei dim taka enkawl ngai a ni a, he lei pawh hi a phur zawh tawk ai rit lir theihna zawh fo chuan reilo te ah a tliak leh mai ang tih a hlawm. Permanent bridge kan neih hma zawng tluang taka kan hman theih nan a hmangtu a piang ten Dil takin kan hmang dawn nia. Tin, chin nan han sawi, helai khawlek atanga ratur rawn pan pheina kha umm tun hma kha chuan a tlang thin a, kei pawh zip khalhin ka ka tlang tawh a ni vawi nih lai chu. A rei tual tual a, Masawn lam kan pan lo a, kan kawng tlang sa kha ping leh ta a, helai tlangnung pahnih min suih fintu a ni a, tun hma kha chuan Sawmi Suangpui lawna tang khan hetah Vanbawng lamah khan nia kawng kha a che thei thin khawp mai a, Vanbawnga kan hotu pa Pu Than Thluan phei chuanin Suangpui lawna tanga Vanbawnga Zipa kan han chuang hi chu kawng ni chhe lutuk a, Ruling pa leh Opposition pa hi kan in kiss phei nawk nawk mai hi a ti thin a. Tichuan khaw lek atang hian a grade pawh a tha a, ehh chhunzawm a awm ta lo a ni. Tina Greg pawh aa lineman pawh siam danglam em em a ngaiin a rinawm lo va, hei kan engineer lal ho in an han inbek bawrh a, na kum lamah kan ti ang an ti deuh in ka hria, tunlai hi a lawmawm khawp mai, tin sawkawng sawn lungrim kha hla vak lovah a paltlang a ni, lungrim kan hria tiro. Lungrîn kan tel lo mi hmâr thlarau kalna kan tih kha ena Rungbial Ninang Lungrîn mitti thlarau piangin khâm panga a ziahna kha aw kha ka kha kha hla lo a ni. Chuvang chuan khâng pawhna tur te pawh kha siam a harin ka ring lo va, kan hmanlai thil hlui pawimawh ka laih khân a awm a ni. Tichuan kan mamawh leh tâk chu lei kan neia Tunah hi chuan lawmthu kan rawn sawi tliam tlian a, kar leh lamin rawn sawi tur chu Nipkow leh Mauchar inkar tih khuin rawn sawi leh dawn tih kha kan chiang sa reng a. Khumi inkar a chhe zual, Nipkow ho ina chak lakna rawra phurh nan vela an hman, alignment pawh a chhe si khu khu khu. Hei a buaithlak khawp mai a KM Lee Khuachhia ni. Chumi chu siamtha turin hmanah khan Manipur atangin in rawn hnatlâng tawh nghe nghe a, in zahawm khawp mai a. Hei tunah hian in ti lem hi a eng zâwk nge ngai ang kan tia, i kan black top loh chuan kan roller hi a kal thei dawn tlat lo a ni, a awih lutuk a, a kikawi bawk sia. Chuvangin PCC a siam loh loh kha a ngai ta a. Tichuan PCC a siamna tur chuan hei kan engineer ten an han chawp chhuak a, Vaibelchhe thum leh Nuaihsawm sarih paruk a ngai dawn a. Chu chu vawiinah khan kan finance secretary te, Eh ka hri la, file a lo kal anga a rang la min hei chuin lo pe dawn nia kan in ti a ni. He hna hi kan thawk than thuai anga a ran theihna turin departmental a kan thawh mai a ngai dawn a ni. Tin chu lo leh chu eh khumi baga kawng atanga hemi velvet thleng Kawngpui tak tak tur alignment thar tha kha tunaiin survey zawh a la ni lova, tlat maiin a a duh rei viau mai. Survey te an han zawh anga kawngpui tak tak tur kha chu a la tlang dawn a nakinah tlemin a la duh rei ang. Chutih chhung chuan khulai Tuirial leh Mauzar inkar tuna Vaibelsa thum vela kan han siam that tur mai piah lovah hian,

Hemi atan hian Vaibel chi sawm pathum leh nuaih sawmruk leh pariat kan dah fel diam tawh bawk a ni. Hei hi a kawng hi a thui deuh a, KM zau pahnih a thui a ni a, kawng tak tak tur kha chu la ni lo a ni. Mahse tuna kan kawng hei khawmpui te sakawr daiah kan dawng dawn a, kha nghah te khan harsatna kan nei loh turin Vaibel chi sawm pathum zet mai kha, Kan han sem leh kha a ngai dawn a, nakinah chuan kan hlui hle hlawn leh dawn a ni. Chu chu a lo theih loh si a, hei hi an thawk tha duh vak lo va, chuvang chuan a company hi banah kan va va an hlau leh ta aniang hei a rawn inchhawp ve leh ta, khulam panga leh sakawr lai velah te pawh nan thawk tan ta niin kan hria a. In lo vil zui tur a ni. Mahni khua theuhah kan VC, kan NGO te, party tin ten heng hnathawk ho hi lo vil zel ang chu. An hnathawh tha lo in hmuh chuan a video in rawn thawn ula ti vai rawn la zel bawk ang chu. Tichuan kei ni nak sawn kan rawn la zel ang. Hnathawk chhia hi an awm tur a ni lo tih kha kan sawi duh a ni. Tichuan an nih hian a maintain hna an rawn thawk char char. Thei phawt dawn a nih chu. Tin, he lai kawng hi nichinah kha ka nautu pakhatin a sawi tawh a, he lei ah hian bufai phurh pawh a lo awlsam tawh dawn a tun atang chuan ka nei leh bar damna kawng pawi pui tur a ni a. Bus pawh hi lam kar nena ka inkar ah hianin a service duh an awm phawt chuan kan phal a ni. Sorkar khi a pui lem lovin An service ve thuai mai ang. Manipur sawrkar va rawn tur a awm lo va, tuna an Governor Tharsaka Home Secretary Hlui a nia kan inhmel hriat tha viau a, ama Chief Minister nen khan rau tak ah kan inbei zeuh zeuh thin a, helicopter ka rawn tir anga ka rawn phur ang che mi rawn tlawh rawh te kha tia an Assembly a pha leh deuh rau suh a. Mahni deuh lawk a ban hma khan Delhi-ah meeting kan nei a, kan thu tlang leh nghal a. Tichuan a hi tlang lutuk a thu pawh sawi thei lo e, Tripura zawk a ni mahni kha. Na chhawkna ka lo ak hlauh mai ka pe a, a ngei phian leh nghal a. Lawmthu te ka min hrilh a. Tichuan. Assam Chief Minister khan Kuki damdawite pawh i at tel lo maw tia ka zir a, e a mamawh piang hi ka nei a duh piang min bial rawh se ka tia kan Union Minister Pu Amit Shah pawh kha a nui ve tut tut a ni. Tunah chuan saw lo bang fel ta a, President rule ah an lo awm ta a, chuti chung chuan dawr tak tak theih an la nih dawn lo vangin i, Sawrkar danah an thip thlep ni lovin bus service thei te kan awm chuan in service mai turah kan ngai a ni. Tin, hemi kawngah hian damdawi te, drugs te thil tha lo. Sawrkar huat zawng, Pathian huat zawng, he lei ah hian kal hlan pui loh ni se kan duh ni sinah kan hotu pa in a sawi tawh a, mipui tana he lei hi kan dawh a ni a. Kan nunna atana tha lo, kan thlarau tana pawh tha lo lak luh nan kan phau lo a ni. Tin, he lei hi mipui tana dawh a nia vangin tu man eng chiah mah an lo lak kan phal dawn lo. A tawp berah chuan. Lawmtu sawi tur a tam khawp mai. Tipaimuk Road Transport Cooperative Society te, tin HYA tui tha phai te, HSA te, tin hei Doctor Fima Te te nupa, Fima Te te, Runglei Vaisu Foundation ami, Ami ruak chu teh pawh kan ti ve tep chu a mahse engkhia thiam lo kha ka la deuh a zanah te hian in fe a tlaiah te hian chaw in fak tlat a nang ni chu MPC Manipur lama kan hotu te hei khar tawkin kan inhmuh reng a ni phei chu. Tin, Delhi Mar Welfare leh Delhi HSA te tein Doctor Chaltawmliana te nupa Delhi aṭanga local vang fanga a nih hi Minister te lo ni tawh reng kan Senior Leader a nia. A in tun buaiah khan an an sawi sa a, mi rawn phone vat a, hei ka in pawh ka chan ta a rawn ti a. An nunna erawh chu an lak sak ngang lo a ti hian Delhi lama an tlan chhe tlat thei ta a. Tiang chuan harsatna a tawh pawh min rawn hrilh ve vak thin tu eng senior leader a ni a nih hi. Tin hmar inpui general headquarter te leh helam Marnam region Mizoram lampang region te,

kan sawi a ni. Tin, he thilpek zawng zawnga hnu ber chu sial a ni. Sil intih kha sil maw kha? Sil a nia. Kan pi pu te a tang khan ran zawng zawnga ngaihsan ber chu sial a ni. Sengah kha chu an za awm a ni. Bawk ngah, lawi ngah tih lam a lang lo. Kan thawn thu zawng zawng pawh kha chhiarlo lang in sial kha a ropui em em a ni. Hmeichhia nausen an lo pian pawh in sial man tur an ti a ni. Tiang kha a ni a. Chuvang chuan kan pi pu atanga thil pek hlu ber min pek avang in ka lawm khawp mai a. Tun ṭawm chu lei lampang thil a ni bawk a. Midang in min thik lo se langin kan PWD ten an hawn ang a, PWD official te nen, party lama kan hotu te nen kan ti ho dawn a ni awm e. Tiang chuan in awm lo hnu ah keini chuan ruai kan la theh dawn a nih chu. Tin hei ruai te min theh sak a, in inseng so hle mai tih kan hria a. Puar takin hei kan tum anga kan lawm khawp mai. Tawp bera kan sawi duh chu kum sawmhnih zet liam ta khan ka bial te in ni kha in la hre reng awm e. Ka bial hlui te in ni. Hmeichhia chu ni ulva ka bial nu hlui te ni dawn si. Bial nu hlui te hian hre reng duh khawp a nia. Helai hi kan lo in bial tawh thin a. Assembly Constituency hi an tidang lam fo thin takna a, helai bial hi chu a dang lam ngai mang lo a ni, tih dang lam anih pawh hian a ngai deuh ngar ngar in kan la kal tun thleng hian chu chu a nia vangin ka sawi fo thin, ka lo kal apianga ka sawi thin tur hi chu ka bial angah ka la ngai reng chu a ni tih hi a nia vawiinah pawh chu chu. Kan sawi nawn leh duh a, hei opposition leader viak tha tak mai bialtu kan ni a, keini chuan tu mah kan en thrang lo va ti hian a ni te nen bial kan en kawl tlang ang chung a, kan en kawl dun ang chung a, kawng engkim a inrawn tawn in inharsatna te pawh an nen a inthlen a awm ang a, kan hner lam a inthlen. A awm ang a, kei pawh min en hrang lo ula, inbialtu ka la ni reng, inthlahrung lovin engkimah in rawn ti zel thin dawn nia ka lawm e.